Banawhtlang khuami Pu Chum Ling ṭialmi Hakha min thawhkehnak Hakha min sak Tuluk ram chungah Hakha timi miphun an rak um ve. Tuluk ram ummi Hakha miphun cu Kawlram Kale peng in Thongkhat zathum sawmsarih le pariat hrawng in Laitlang ah an rak kai. Zahau ram Zotlang khuaruam ah an rak um. Cu Zotlang khua cun an hun pok i AD thongkhat zali sawmnga hrawng ah phailen zawl an tlak. Inn sawmthum an si. Hi lio ah kilkamhtu runvengtu tiin ramuk bawi zong a um rih lo caah khuachiah pek zong a um lo. Hi lio caan ah Cinzah hi mirum mingei an si. An si zong a ṭhat deuh caah Cinzah pa Lian Khual nih khuang a rak cawi i Cinzah khuangcawi hmun tiin hmun min zong a um thainak hi a si. Atu lio Chin vunci pawl umnak hmun khi a si. Phailenzawl an um lioah bawi fanu pakhat khuavang nih a tlak i ngatainu tuanbia bang runmang le hmetlian cu biaholh in an i phuang. Kannih cu tlangsang le tupihlum uktu siangpahrang kan si. Nan umnak hmun ah thisen a luang lai i sarban hmun ah a cang lai, teitu nan si lai. Nan peng le nan ram a kau lai, kanmah thawngin nan covo hrimhrim a si cang. Cu hmelchunhnak i pekchanh awk belte cu nan mifim hna nih ruat khan hna seh, tiah a chimh hna. Nikhat cu Ṭio Hlei nih ka bawi lai a ti i thlacamnak vok rial tlaih lioah Hluan Sang nih vok ka chunh a ti i Ṭio Hlei a thin hmaka ah a chunh sual i a paang. Chawnkio Lai tuanbia ṭialmi page sawm sarih le pahnih A nau Hluan Sang cu Ṭio Hlei nih chiah na ka pek lai a ti i vok keuh le ar keuh cu a lak ve. Vok cu thah dingah ṭiohlei cu a ke in a tlaihter. Hluansang nih fung aa zummi cun vok cu ka sawh tiah ai nganhter i a u ṭiohlei cu a paw in a ril chuak lakin a sawh i a thi tiah a ṭial. Si dawh a si lo. U le nau chuakkhat, khuachiah kholh ṭimi, Timh ciammam in thah timi cu a si kho lo. Hakha hramthawhkehnak Captain Sui Mang Ling nih thongkhat zakua sawmruk ah hitin a ṭial. Hlawnsang pa nih ka kawi Zilhlawng pa na sakhua i lak tuah a ti i sakhua cu tam tuk naa lak tiah an i vel i Zilhung pa nih aa muat sual i a thi tiah a ṭialmi hi si dawh ngai a si. Hi lio caan ah ramuk bawi khuachia holh timi hi a rak um rih lo. Mahka um cu an lung a nuam ti lo i AD thongkhat zanga hrawngah mual zungah khingbawl pa le za thang nih khua an tlakpi hna. Thingbawl, Cinzah, Khenglawt, Zathang, Thlaceu, Vankhawng, Thihlum phun pawl an si. Cinzah le mi cheukhat pawl cu nitlaklei ah an kal. Mualzung ahcun kum zakhat reng lo an um. Inn sawm sarih an si. Mahka an um lio ahhin an pupa min tlau lonak ah Hakha tiah min an i sak. Khuavang nih a rak chimhchung bangin an hun lianngan an hung ṭhangcho taktak ko. Mualzung i an um lioah fek tein Hakha hmanh an i runven khawh lo lio caan ah a hak a kaumi sunthla pawl nih an sin i chiah a pemi miphun hi karhter an duh i chiah kan pe u, nan kan pek lo ahcun kan in tuk colh hna lai tiah an ti hna. Bawmhlawn le a minung pawl nih cun zeihmanh elhniarnak um loin an pek. Asinain Zathang fa Thang Hlei nih pa vialte a pumh hna i atu Hakha khua laifang in a luangmi Hausangva in an bawh hna. Sunthla ralkap pawl cu mangkheng ah an i pum i an tam ning hi fangvuai tlang rel khat zah an si an ti. Chunlaipi ah an i tu i fei le nam le phaw an hman, li le thal an hmang lo tiah an chim. Hakha pawl cu nitlak hlanah an sung i anmah nakin tampi a ṭhawng deuhmi an ral pawl nih an ṭhawl dih hna. Kaphnih a thimi an tam ngaingai. Khenglawt pa nih remtung a ser hnuah remcun a kulh i remtungka in hleitung a thlak. A mi huatmi Hakha pawl cu remtung a phelhkanh hna i mangkheng ral nih cun pawpi phor lawngte pakua an pamh hna. Cucaah Hakha upa pawl nih khenglawt cu an relhsanh hna. Mah hna an thahmi hna hi atu tiang Hakha pawl thinlung hnakhing ah a tang ko rih. Teitu sunthla pawl hi an vak i zeizong vialte an hrawh dih cikcek. Hakha pawl cu runtu chung ramlak ah nihra chung an um i ei awk a um lo caah an zultu hna an uico zong an thah hna i an sa an ei dih hna. Bantaw zong an puk i an ei tawn. Sunthla pawl an kir hnu ah Bawmhlawng nih i dornak a pek hna. Hakha pawl nih daihnak an tuah i sunthla sinah sungh man tampi an liam i sunthla pawl nih zumh khawhnak dingah lalcem le a nupi kha an kuat hna. A va lo a kal karah a nupi cu thingṭhang ah a ṭhu i a thlapawi lio a si caah a thidor a tla. Hakha ngakchia tualleng pawl nih an hmuh i meiphok in a papak ah an kah. A va a tlun in a si canning vialte kha a chimh dih. A vapa nih cun Hakha hi an chan a tho cang. Kan i sik sual ahcun a kan thah sual lai a ti i a thli tein an zaam. Lalcem le a nupi an zaam hnu cun Thengluat Thangthlur nih ram sakhua a ei hna. Nikhat cu ramsa a ngaizaw kha thangthlur nih a lak dih tikah Zathang Khuphnin nih a chuh i an i vel. Cu thawk cun thangthlur nih sakhua a ei ti lo. Cuka hmun cu atu tiangin Khenglawt le Zathang velhnak tlang tiah min an sak.

Thang Din hi michuak thiam le mifim a si. Fapa paruk a ngeih hna. Zamung, Thatcin, Liankhual, Lianmawng, Albik le Hlei Lian a hrin hna. An dihlak in ramuk bawi an si dih. Sunthla phu hlam ding cu an duh ngaingai nain ahohmanh nih Thatcin a zat hlan cu i dohnak hme tete a um pah lengmang ko nain sunthla tuk ah ahohmanh an i thawh bal lo. AD thongkhat za sarih sawmnga hrawng Hakha le Sunthla an i tuknak kum zakhat hnuah Thatcin nih ralkap a khawmh hna i Sunthla khua cu a tuk hna i a ṭhio hna. An zuatkhalh saṭil zong a tlunpi dih. A kir lei ah mangkheng zong a tuk hna i a ṭhio hna. Thatcin thawngin mangkheng le sunthla uknak in luatnak an hmu. Khuachiah kholh zong a um ti lo. Hakha le Falam ramri an i ṭhen khawhnak a si. Thongkhat za sarih, sawm sarih le panga hrawngah Lungzarh nih Khualhrin mar pawl doh dingah Hakha Zatang Nguntual chung Liandun an rawih. Liandun nih Maung Myasan le ralkap a sawm hna i khualhrin cu meithal in an kah hna. Meithal cu an rak hmuh bal lo caah an khuaruah a har. Phung a ti i kan ril lengmang ko an rak ti. A hnuah an ṭih tuk cang i an zaam dih. Korin tlang cu Hakha nguntual chung Liandun ho in mar an rak ṭhionak hna a si ruangah Zathang nguntual chung ukmi ram ah a tla. Sangte Bawi Vanmang nih Mirang a doh ruangah Mirang nih thong ah an thlak i a lai innpi zong an hrawhpiak dih. Thong chung in cun a nupi ṭial nawn kha a auh i Mirang doh dingah ṭuan ning vialte kha a chimh dih. Sangpi bawi Suiling fanu Pi Ṭial Nawn hruainak in Saktak khua Raldun inn ah thongkhat zakua hlei sarih October ni sawmthum ah tonpumhnak an tuah. Mirang hi Laimi kan ral an si. Kan doh hna lai i kan ram in kan ṭhawl hna lai tiah biakhiahnak an ngei. Cu thok in Lai ral an tho. Hakha timi cu khua hnih ah ṭhen a si i khualun le khuathar ti an si. Mah hi khua hi miphun i an bawi vialte umnak a si. Caankhat caankhat ahcun an nawlngeihnak hi Kaladan le Ṭio tiva karlak khua vialte tiang khin a si tawn. Sangpi le sangte hi Hakha le khuate tampi ah ram uk bawi an si.

Hmanung bik ramuk bawi an si. Kio Mang cu ramuk bawi, Van Mang nau Mang Ceu le sangpi bawi That Cem Far, Sang Zing fanu Ni Tlem nih thongkhat zakua hleihnih ah an hrin. Ramuk bawi Van Mang rocotu a si. Thongkhat zakua sawmli le pasarih ah penlung biakamnak minthutu a si. Za Thang nih an ṭuan chungah Khukua he an i do ti a si nain ahohmanh nih an tei hna ti a um lo. An ṭhawngṭha an lianngan taktak ko. An ukmi khuate zong nih an bochan hna, an ṭihzah ngaingai hna i daw le remte in khua an saṭi hna ti a si. Hakha sang tlaknak

Zathang Darkhuah chung Thang Hliang, Rokual le Lal Hnin Khenglawt nih an tlak. An tlakka ah cun inn kul hrawng an rak si. A rauh hlan ah an karh, an ṭhawngṭha ngaingai i ngaknu nih hitihin hla a phuah hna. Hei cuan u law khuathar farhuar zingci ciai, a tangah e Thang Hliang Rokual le

Zathang hrinsor hna cu khuakip nih uktu ding le kilvengtu dingah an put an lak hna. Thang Ding fapa That Cin hi Hakha bawi lioah paralṭha pafim ngaingai a si. A pa Thang Ding rocotu a si lo nain amah fimnak le ṭhawnnak thawngin ram le khuate tampi a ngei. A fim caah mi nih an upat an bochan i ram uktu le khuavengtu ah rinhchanhmi pasalṭha a si. Hakha Zathang bawi lakah Thatcin, Lian Dun le Van Mang hi minthang ngaingai an si. Hi lio caan hi khua tlatu hna nih An khuarum vengtu ding kilkamhtu dingah an fapale kha an put an lak hna. An fapale nih a zaw lomi hna cu an fanule kha ṭhitumnak in an pehtlaih hna. AD thongkhat zarep hrawngah hrangchia le a hawile nih bual uktu ding le kilvengtu dingah thatcin cu an rak nawl. Amah ngaingai kal cu a si thiam lo caah ka fa Kim Dun nih in umpi hna seh a ti i Saiha ah an va lak. Khuangcawi khuaruam i an um lio a si.